Хәзрәт үлеп китә. Тол калган Мәмдүнәне Сасна мулласына кияүгә бирәләр. Бәләкәй Габдулланы, Шәрифә исемле ярлы бер карчыкка асрамага калдыралар. Бераз соңрак әнисе баланы үзенә ала. Ләкин бәхетле чаклар озак булмый, әнисе дә вафат була. Үги атасы Габдулланы бабасына, Өчиле авылына кайтарып җибәрә. Бу алай, бу гаиләдә болай да күп балалар була, шуңа Апуш күп кыенлыклар кичерә, артык авыз була. Аны Кырлайга озаталар. Һич сине куркытмасыннар, Шүрәле, Җен һәм Убыр. Барчасы юк сүз аларның, булганы юктыр гомер. Җен-фәлән дип сөйләшүләр искеләрдән калган ул. Сөйләве яхшы, күңелле, шагыйранә ялган ул. Хиш, өрәк, албасты булган, сахралар, кырлар да юк, шүрәле асрап яткан, кара урман да юк. Син үс әле, укы күп, шунда аңларсын барын, мәгърифәт нуры ачар күп нәрсәләрнең ялганын. Кечкенә пошны соңыннан Сәгъди абзыйга уллыкка озаталар. Оядан ояга күчеп җылылык эзләп йөргән бу сабыйга

Минем монда күргәннәрем Шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем Абый белән бергәләшеп Кара җирне сука белән Ерытып-ерытып йөргәннәрем Абый белән бергәләшеп Кара җирне Сумка белән ерытып-ерытып йөргәннәрем. Бу дөньяда, бәлки, күп-күп эшләр күрәм. Билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә

Габдулла кечкенәдән үк шигырьләр һәм халык җырларын тыңларга ярата, үзе дә яхшы җырлый. Мәдрәсәдә укыганда Габдулла Тукай үзе шигырьләр яза башлый. Шигырьнең осталыгы көннән-көн үсә һәм ул татарлар арасында талантлы шагыйрь буларак таныла. Тукай Казанга күчеп килә, анда үзенең искиткеч әсәрләрен, шигырьләр, әкиятләр, поэмалар иҗат итә.
Әйдә әле, Акбай, өйрән син, арт аягың белән тор. Аума, аума, туп-туры тор, тез утыр, яхшы утыр. Ни газаплыйсың болай син? Мин әле бик кечкенә. Мин туганга тик ике ай, булыр я өч кенә. Юк, кирәкми, мин өйрәнмим. Минем уйныйсым килә, Шул болыннарда ятасым, шунда аунысым килә. Эх, юләр май, тырыш яшьләй, зурайгач җайсыз ул, картаеп каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул. Кырлайда ук Габдулла җырчыларның халык тарафыннан ничек яратылуына һәм хөрмәт ителүенә инанган. Мин белмәгән җыр юк, диде ул бервакыт апасына. Аның хәтере искиткеч иде. Ятлаганда, ул гомере буе хәтерли. Аның дөньядагы барлык җырларны беләсе килә, һәм ул һәр җырны махсус дәфтәргә яза.
Әлли-бәлли итәр бу, мәдрәсәгә китәр бу, тырышып сабак укыгач, галим булып җитәр бу.

Минем йөрәк бәгырем син, Куанычым, шатлыгым, Тик син минем, синсең, син.
Бервакыт Тукай укыган мәдрәсә шәкертләре аның җырларга оста икәнлеген белеп алалар. Дөрес, аның тавышы бик матур һәм көчле түгел иде, ләкин ул ничектер үзенчәлекле, нечкәлекләргә кадәр җырлый, иң кечкенә көйләрне дә тапшыра.

Габдулла Тукай мәңге безнең күңелләрдә яшәде, яши һәм яшәячәк.